Khuazaram ke i ummi dawtmi unaunu le pa hna dam in an um cio maw? Lengcung tlang YouTube China in nan kawnem kan tlai ṭhan hna. Nan dam cio lai ti zumnak ka nei. Bawipa ṭha, Bawipa thawng in November October ni kul le ni thum kan pha ṭhan cang. Atu ka rong cu pakhat te a cang sual rongah thawngpang kha kan hei ti chuah lo. Cucaah A lakhruai in thla ni kul in ni khat in atu ni kul le nithum tiang kan theih khawhmi thawngpang te kha nan sinah chimṭhannak ka nei lai. A dih dong tiang na kan zangai piak hna lai. Lungsau thingful tiin kan i sawm hna. Cun Liangcung tlang i kan YouTube he lai le subscribe a tuari lomi nih subscribe te zong ka thazang rak ka pe than chia ko u law a cun nan facebook te zong ah ka share te zong kha thazang in rak ka tam pe sang u ti kai ka mun in som kan du na a sia chun thong pang le kha kan lut chol ko lai a pakhat a kan chin ding mi chu hi tin si lai sin a rakap ni nunnak ali kan lian tak ti kha ka chim lai Nizan ah khan Kawlralkap le CDF le Senei kha kahdohnak a chuak i kahdohnak a chuah ah khan zeidah cang a ti a si ahcun October ni kul ah khan Senei ralkap Aung Lin Htwit nih khan ram le miphun adawt ruangah kan ram luannak ding caah ral akan tuk piak i ralhrang pa akan tuk piak ruangah an nunnak tiam alian i nizan ah khan sen e ni khan ngei chia pi na chathan zong kha an lang tere ti kha besami avan chim ka du Meh a ka pe tlai i thlainik kul ah khan mahti khin thil a cang i nik thlainik kul le nikhat ah khan khem ah an kalpi i Aung Ling Ṭhui cu a a Aung Ling Ting cu Sin A Sin F nih upannak he ṭha ti a ruah zong kha an fin hlawm i a thlahnak zong an tuah ti kha thawng kan theimi si. ram a daw miphun a daw kan ram zalonnak du le luatnak du ah hi bantuk in anunnak tiam thap in rian a kan tuan piak tu ang ling ting bawipa nih thlachua pe se law a chung khar a tan tak mi a fa le a nupi le bawipa nih hnem hna hna se Tikha hika hmun in chim ka duh i Aungling tin nang cu ram le miphun caah kan ram luatnak ding caah na nunnak tiam na pek cucaah hika hmun in lengcung kyang nih upatnak kan pek ti kha ah van chim ka duh cun thlani kul in khat ṭhian ṭhian ah khan zeidah cang kan ti si ahcun thlani kul in khat ah hin ah

CDF le CNA i bawm in kawlralkap he kahdohnak a chuak i mah kahdohnak a chuah ah khan kawlralkap le kha minung pali an nunnak a liam ti kha thawng kan theimi si cun hliamhma a tam ngai zong kawlralkap nih an tuare ti kha pu ṭhatni nih khan a van chimmi si zimapin pdf zinapi pdf ni kawlralkap hi minung panga an than ha ti thawng ka the ka chim lai ni zana je da sil chang kan ti sia chu kora kam hi ra sang he ni zana khan a ni zan ni kul ni khat then then a khan kora kam kora kam kha a skai ram then zima pin peng lepan khopong a kha kora kap moto pathum chu Lam an kal lioah Zimap in PDF nih bomb in pathum in an thuanh hna caah an va cheh hna caah ralkap lei minung panga nain a thimi an tam deuh an tam deuh lai hliamhma a pumi zong an tam ngai ti kha Zimap in PDF nih khan thawngthanhnak an van tuah. KNLA nih Korokap hna cu nizan ah khan kahdohnak a chuak. Mah kahdohnak a chuah ah khan KNLA nih Korokap he hin nizan ti ni ah khan thlan i kul ah khan kahdohnak a chuak i Makadawnak a chuah ah khan rakap manung pasarih kha anunnak a liam ti tiang kha kan theih. Manung pasarih anunnak a liam i ma ah khan zeidah cang kan ti si ahcun an ruak hi an ruak hi an lak an lak lo an kal tak an kal tak i korakam i uh, mecia uh, Thanlin Htun timi meicia ralbawi pakhat tel in minung pasarih hi annak a liam tika thong an the i mah ah khan Korakam le nih khan an kal tak i mah an rua cu an kal tak i nihnih a rau hnuah oh nikhat a rau hnuah khan Korakam sinah khan Korakam nikhat KNLA sinah khan nawlnak an tuah i ruak hlam dingah khan kora kam nih khan nawlnak an tuah i cuticun nizan ah khan an ruat cu an va hlam an va hlam i mah ah khan kora kam nih cu an va lak i an ruat cu plastic an nakmi pi i an tuan hna i thlanngul thlanngul pong ah khan an hlon hna i ti kha khuami nih an hmuh ṭha temen fintor loin thlanmuar pongah khan an hlon ti kha korakam nih kan hlon e timi kha khuami hna khin khan an chim si matupi matupi pdf nih dalan pathum an than ha nizan nizan a ka dalan tiah ruahmi minung pork hna cu sining dothlen an hlethlai dih hnu ah minung pathum cu September ni kul le ni ruk a khan kan fintor hna tiah atang le minung pathum tu August October ni sari a kan thlang than na tiah matupi PDF nih khan thawngthannak an tuah mah ah hin an rat lai cang mi hna hi September thla khan an rat lai cang hna minung paruk chung ai minung tha te hlehlainak an tuah hna i minung pathum hi cu dalan an si lo minung pathum tu cu dalam pui chai takmi an si ti kha an ruat hna caah an theih hna caah an thah hna kan thah hna ti kha matupi PDF nih khan thawngthannak an tuah Cun thla ni kul le ni thum thla ni kul ni thum ah hin thawng a va chuak i Falam peng Riati khua pawng ah khan mi ruat pakhat an hmuh a ruat hi a tlawl cang i mizei a si ti hngal a si ti lo a luan ciami zarhnih zarhnih hrawng ah khan Falam peng Thuphai Thuphai khuami an ruak zong kha rakam nih kan rat tlai mi hna kha lam an rat hlo hna i menung nih an rat chal bal cang hna ti ka thawng an theih i atu ni hi mati bantuk in thlani kul in thuma hin hi bantuk in mi rua pakhat hi am hu cham i si ti kha vun chim ka duk

Thla ni kul le ni khat thla ni kul ni khat ah Mindat le CD, uh, Matupi nih korak kap cu manung panga an thanh hna October ni kul ni khat lio ah Matupi le Mindat karla meng somsari le meng rit, rit hmun aa hlanak ah kahdohnak a um CDF Mindat le in le korakap CDF mindat le matupi CDF nih korakap manung panga na in atam dio an an thana i hian ma apumi zong an tam ngai ti kha thong kan theimi si cun ahlan kan te ah ahlan a zong tita kha tita ah khan rakap di thongthan nak pakhat an tua rakam ni thongthan an pakhat an tuami zeidah cang kan ti si ahcun uh, var var hle kan ti lengmang mi var hle pong ah hin ahoman aleng nan chuak lai lo ahoman leng nan chuak lai lo a ruang cu maka ah hin uh, bom kan chia i moto katia lam long nan zul lai lo kal a dangdang kalh ti cu nan tuah la lo tiin var khapong i omi khuami hna ka korakam nih khan ralrin na an pek hna zerung ah cu bom kha kan chia dih an ti cuca bom nih an puan hon hna lai i a khoi ka ngan an chuak lai lo ti kha thongthannak an tuah Cun maka hin nizanti ni ah khan CNA CDF nih Chinmi phun Hak Thantlang peng mipi an tuar tuk lai tiin mipi zawnruahnak dawtnak he lungthin tak tein kan mipi an tuar sual lai tiin ti mithlei an puah. Varhlei hi CNDF nih bom an ra puah lo ngam an la puah duh lo rongah an ra hrawh duh lo rongah Falam peng cheukhat in le lo khang thirit lak a chuak i a hraw zong an hraw duh lo ngam ma si ma an hraw ngam lo mi ma si ma an po Falam khuapi po a kuai sual lai ti an ruat chuang ma an hraw lo rongah zei ma zat cheukhat Falam khuateli ralhrang nih a den hna. Zong rual kaw ralkap zom rual nih a den hna i inn a lo. Zong a ṭheh dih, me zong a khang dih. Cun atu Hakha an phan ṭhan i nizan Hakha an phan ṭhan hnuah Thantlang CDF le CNA i bawm in Thantlang peng Kawlralkap nih a ra tikah Thantlang lei kal ai tim tikah Thantlang peng i a dangdang harnak zong a pe sual hna lai tiin Thantlang peng dawtnak zakhazaket in dawtnak an ngei rungah timit hlei kha bawm in an puah bom an puah i ma cu kan va ngai ta lai Oma hi bom in an puah mi si i Chin miphun Thantlang peng a kan daw tuk ruangah CNA CDF nih khan bom an puahmi si ti kha vun chim ka duh cheukhat cu a lungre a themi zong a um lai nan lungre the la u hima nak hin nak in a tha dio mi hlei cu kan hro than te lai eh kan ser than te lai chimi phun CNA CDF nih a kan do tuk ruang nang le ke ra sang ni in lalo hropia tha rak phennak ah hmanh ti bantuk a kan tuah lo nak hnga nang le ke a kan do tuk ruangah CDF CNA nih hi bantuk in timit hle an puahmi asi ti kha vun chim ka du adong nak bia vun chim ka du mi chu nihin automatically thuma zinglea khan ralhrang Korokap zong rual pawl cu Hakha in Falam le kha motor soma hrong i an kal ti kha The Hakha Times nih khan a vun tialmi kan hmuh. Zeidah cang te lai ti thong kan thei lo. Nizan zong an lut pa ah khan a thlan i kul in an lut pa ah khan menung an tlai hna. COVID-19 a zawmi zong an se zong ah a dang zong an tlai na thong tampi nan theina. Raphen na a thantlang le kal an i tim i raphen na ah an hman na an tlai hna thong nan the di cheu ko lai u le no hna thla chan u si a rau hlan kan ram kan te lai kan miphun luatnak kan hmu lai ralhrang zong rual pawl teinak ding ca thlacam in bom cio hna u si ti kha